Ġara mbagħad li sibt ruħi fost nies mitlufin fit-tkabbir tagħhom. Moħħhom fil-ġibdiet tal-art u lablaba. Kellhom ġo fommhom ix-xbieki tax-xitan u ċappa d-dellek imsawra mit-taħlit tas-sillabi ta' ismek, isem il-Mulej, Ġesù Kristu, u isem l-Ispirtu s-Santu, Difensur u Faraġ tagħna. Dawn l-ismijiet kienu l-ħin kollu fuq xofftejhom. Iżda biss bħala leħen u ħoss ta' lsien, għax mill-bqija qalbhom kienet fierħa mill-verità. U kienu jgħidu, Verità, verità, kelma li kienu jtennuhieli sikwiet. Iżda l-verità qatt ma kienu jafu fejn toqgħod. Għax ma kinux jgħidu ħlief gideb kull darba li jitkellmu mhux biss fuqek, li int tassew il-verità, iżda wkoll fuq dawn il-prinċipji ta' did-dinja maħluqin minnek. Missier tiegħi l-iżjed twajjeb, ġmiel ta' kull ġmiel. Għall-imħabba tiegħek messni ħallejt warajja saħansitra lil dawk il-filosofi li qalu s-sewwa dwar dawn il-prinċipji. O verità, verità! Kemm kont nitniegħed għalik mill-qiegħ ta' qalbi sa minn dak iż-żmien, meta dawk il-ħalja ta' sikwiet u b'ħafna modi kienu jsemmuk miegħi b'ilsienhom biss u b'kotra ta' kotba ħoxnin. Dawn kienu l-platti li resquli quddiemi meta kont imġewwa ħalik. U f'dawn il-platti, minflok ma offrewli lilek, tawni x-xemx u l-qamar. Ħlejjaq tiegħek sbieħ, iva, Imma ħlejjaq tiegħek li mhumiex int anqas ma huma l-ewlenin fil-ħolqien, għax il-ħlejjaq spiritwali tiegħek jiġu qabel dawn li naraw b'għajnejna għad li huma dwal kbar fis-sema. Iżda l-ġuħ u l-għatx tiegħi anqas ma kienu għall-ħlejjaq ewlenin tiegħek, imma għalik innifsek o verità, li fik ma hemm ebda tibdil u anqas dell ta' tidwir. Fuq dawk il-platti offrewli dejjem fantażmi li għad li kienu mill-isbaħ. Kien ikun aħjar għalija nħobb din ix-xemx, li hi vera għax għall-inqas narawha b'għajnejna, milli dawk il-ħwejjeġ foloz li permezz tal-għajnejn iqarrqu bil-moħħ. Jien bqajt niblaghom għax deherli li qiegħed niekol lilek. Iżda ma kilthomx bħal wieħed ġewgħan. Għax f'ħalqi ma kontx intiehem fihom lilek bħalma int tassew. Dawk il-ħwejjeġ bohra u fierħa ma kinux int. u lili mhux biss ma kinux ixebbgħuni, anzi kienu jħalluni aktar bil-ġuħ. L-ikel li noħolmu bih jixbah ħafna lil dak li nieklu meta nkunu mqajmin, iżda xejn ma jwetina waqt l-irqad, għax reqdin inkunu. Imma dak l-ikel b'xejn ma kienx jixbah lilek kif għaraftek issa wara li kellimtni. Kien biss tberfil il-moħħ b'sura ta' iġsma, iġsma foloz. Huma iżjed ċerti minnhom dawn l-iġsma tassew li naraw bil-għajnejn tal-ġisem, sew fis-sema u sew fl-art. Aħna narawhom bħalma jarawhom il-bhejjem u t-tajr. Iżda huma ċerti iżjed milli meta nimmaġinawhom. Terġa' mbagħad, anki meta nimmaġinawhom, inħossuna aktar ċerti minn meta permezz tagħhom nistħajlu ħwejjeġ oħra akbar u bla tmiem li b'xejn ma jeżistu, bħalma huma l-fruwat, li f'dak iż-żmien kienu l-ikel tiegħi. li ma wetieni xejn. Int, imħabba tiegħi, li minħabba fik sirt dgħajjef biex inkun qawwi. Int, la int dawn l-iġsma li naraw imqar fis-sema, lanqas l-oħrajn li ma narawhomx hemmhekk. Dawn huma kollha ħolqien tiegħek. U int ma tqishomx fost l-aqwa li għamilt fil-providenza tiegħek. Kemm int 'il bogħod aktar minn dawn il-fantasiji tiegħi li b'xejn ma jeżistu! Huma aktar ċerti l-fantasiji ta' l-iġsma li jeżistu, u l-iġsma stess huma aktar ċerti minnhom, iżda mhumiex int. Int anqas ma int ir-ruħ, li hi l-ħajja tal-iġsma u li għalhekk hi aħjar u aktar ċerta mill-istess iġsma. Int, il-ħajja tal-erwieħ. Il-ħajja tal-ħajjiet. Inti tgħix fik innifsek u ma titbiddel qatt, ħajja ta' ruħi. Mela fejn kont f'dak iż-żmien u kemm kont 'il bogħod minni? Jien qgħadt niġġerra 'l bogħod minnek, imċaħħad saħansitra mill-ħarrub tal-qżieqeż li kont nagħlifhom bil-ħarrub. Il-ħrejjef tal-għalliema fl-iskola u tal-poeti kienu aħjar minn dawk ix-xbieki. Il-versi u l-poeżija u Medea tittajjar huma żgur aktar siewja mill-ħames elementi mibdulin b'ħafna modi permezz tal-ħames għerien tad-dlamijiet. Ħwejjeġ li qatt ma eżistew, imma jeqirdu lil min jemmen fihom. Għad li fil-versi u l-poeżija nista' tassew insib xi għajxien għal moħħi. Qatt ma għedt li l-ħrafa ta' Medea tittajjar ġrat tassew, minkejja li kont intenni l-versi tagħha fl-iskola. U anqas ma kont nemminha meta nisma' 'l ħaddieħor itenniha. Imma dak il-qerq Hemm intu. Ħażin għalija. Ħażin għalija. Minn dawk it-turġien niżżluni fil-qiegħ tal-għammieq. Bi tbatija u kolni mħeġġeġ għall-verità li kont nieqes minnha. Filwaqt li lilek Alla tiegħi, nistqarrlek dan għax ħennejt għalija sa minn qabel ma għaraftek. Lilek kont qiegħed infittxek mhux bid-dawl tad-dehen li bih ridtni nkun aqwa mill-bhejjem, iżda bis-sensi tal-ġisem. Inti kont fija aktar 'il ġewwa minn dak li hu l-iżjed ġewwieni ġo fija, u ogħla minn dak li hu l-ogħla fija. Ħbatt ma' dik il-mara sfieqa u bla għaqal tal-parabbola ta' Salamun, li nxteħtet bilqiegħda fuq siġġu fil-bieb ta' darha u qalet, Ħelu hu l-ilma misruq u tajjeb il-ħobż meħud bil-moħbi. Hi qarqet bija. Għax sabitni barra nħares bil-għajnejn ta' ġismi u nixtarr waħdi dak li kont qed nibla' permezz tagħhom. Ma għaraftx x'inhu dak li hu tabilħaqq il-veru. U bħal qisha reqqa kienet iġġagħalni naqbel mal-qarrieqa boloh tiegħi meta xi ħadd kien jistaqsini minn fejn hu ġej il-ħażen. jew jekk Alla jitqiesx f'sura ta' ġisem, jekk għandu x-xagħar u d-dwiefer, jew jekk għandniex ngħodduhom b'nies ġusti lil dawk li kienu jiżżewġu ħafna nisa f'daqqa, joqtlu lill-bnedmin u joffru l-bhejjem b'sagrifiċċju. Jien ma kont naf xejn fuq dan u kont nitħawwad. Jiena u nitbiegħed mill-verità deherli li kont miexi lejha, għax ma għaraftx li l-ħażen mhuwiex ħaġ'oħra ħlief iċ-ċaħda tat-tjieba sa ma jasal fix-xejn li hu xejn. Imma dan, kif stajt nagħrfu jekk għajnejja ma kinux jaraw aktar 'il bogħod mill-ġisem u moħħi ma kien jilmaħ xejn 'il hemm mill-fantasija? Ma għaraftx li Alla huwa Spirtu. Ma għandux ġisem imqassam f'membri fit-tul u l-wisa', u anqas ma għandu daqs, għax id-daqs f'biċċa minnu u iċken mid-daqs kollu. U anki kieku d-daqs kien bla qies, kull biċċa minnu fl-ispazju kienet tkun iċken mid-daqs fil-kobor kollu tiegħu bla qies. Jiġifieri, ma kienx ikun kollimkien kollu kemm hu bħalma hu l-Ispirtu, bħalma hu Alla. Fuq kollox, ma kelli ebda u ebda ħjiel dwar x'hemm ġewwa fina, li għamilna neżistu u li minħabba fih inħlaqna fuq xbieha ta' Alla, kif tgħid sewwa l-Iskrittura. Anqas ma għaraft x'inhi l-ġustizzja tassew u tal-qalb, dik li tiġġudika mhux skont id-drawwiet, imma skont il-liġi l-iżjed sewwa ta' Alla li jista' kollox, li fuqha għandhom jissawru d-drawwiet ta' pajjiżi u żminijiet għal dan jew dak il-pajjiż jew żmien. Waqt li hi tibqa' l-istess kullimkien u dejjem. Mhux hawnhekk mod u hemmhekk mod ieħor, jew illum mod u għada ieħor. Kien skont din il-liġi li ġew iġġustifikati Abram, Iżakk, Mosè, David u dawk kollha li qalgħu t-tifħir minn fomm Alla. Iżda dawk li ma jifhmux jiġġudikawhom bi ħżiena, għax il-ġudizzju tagħhom jagħmluh minn fuq tribunal tal-bnedmin, u jqisu d-drawwiet kollha tal-ġens tal-bnedmin skont id-drawwiet tagħhom infushom. bħal dak li ma jifhimx fl-armatura u ma jafx fejn kull biċċa għandha tintlibes, ikun irid ixidd f'rasu l-biċċa li tgħatti l-koxxa, u jilbes l-elmu f'saqajh, imbagħad igerger u jgħid li ma joqgħodlux sewwa. Jew bħal dak li meta f'xi jum iffissat ma jkunx jista' jsir negozju wara nofsinhar, jaqbad jisħon għax ma jħalluhx juri merkanzija li jista' juriha filgħodu. Jew fl-istess dar jara qaddej imiss b'idejh ħwejjeġ li min iservi x-xorb ma jitħalliex imishom. Jew jara jsir fil-maqjel dak li ma jistax isir fuq il-mejda u jagħdab għax f'dar waħda u familja waħda ma jingħatax l-istess xogħol lil kulħadd u fid-dar kollha. Hekk huma dawk li jinkorlaw, x'in jisimgħu lill-ġusti tal-imgħoddi, setgħu jagħmlu dak li l-ġusti tal-lum ma jistgħux jagħmlu? Jew li Alla lil dawk ordnalhom ħaġa, u lil dawn oħra skont il-ħtiġijiet taż-żmien li jkun, waqt li sew dak u sew dawn ilkoll qdew ġustizzja waħda u l-istess. U madankollu, huma stess jaraw li f'dar waħda mhux kollox jixraq lil kulħadd. U dak li sa minn żmien twil kien jista' jsir, wara siegħa ma jkunx jista' jsir iżjed. Jew ħaġa f'rokna waħda tista' jew għandha ssir, waqt li f'rokna oħra fil-qrib ma tistax issir, u min jagħmilha jkun ikkastigat. Jaqaw il-ġustizzja fiha l-varjetà u tista' tinbidel? Huma żminijiet, ikkontrollati minna, li ma jimxux pass wieħed, għax żminijiet huma. Il-bnedmin ta' ħajja qasira fuq l-art ma għandhomx is-sens biex jistgħu jqabblu ċ-ċirkustanzi ta' żminijiet u ġnus oħra, li huma ma għaddewx minnhom, maċ-ċirkostanzi li huma stess jgħaddu minnhom. u għalhekk ikemmxu xofftejhom. Iżda mbagħad malajr jistgħu jaraw x'inhu dak li f'ġisem wieħed jew f'jum wieħed jew f'dar waħda jixraq lil dak il-membru, lil dak il-waqt, lil dak il-post jew lil dak it-tali, u għal dan joqogħdu. F'dak iż-żmien ma kont naf xejn minn dawn il-ħwejjeġ u ma ntbaħtx bihom. Kienu jolqtuli għajnejja minn kullimkien bla ma narhom. Meta kont intenni l-versi tal-poeżija, ma kinux iħalluni nqiegħed l-aċċenti li rrid jien, fejn ħabat ħabat, imma kien ikolli nagħżel dawk li jaqblu ma' dan jew dak il-metru. U f'vers wieħed ma kontx inħaddem l-istess aċċent dejjem. U dan minkejja li s-sengħa nfisha li biha kont intenni l-poeżija ma kellhiex regoli għal post u oħrajn għal post ieħor, iżda kienet tiġborhom kollha f'daqqa. U jien ma fimtx illi l-ġustizzja li fuqha mxew nies tajba u qaddisa kienet tiġbor f'daqqa l-kmandamenti kollha tagħha b'mod ogħla u isbaħ. Hi ma kienet titbiddel xejn. U madankollu ma kinitx tobbliga kollox f'daqqa f'kull żmien. Iżda kienet tqassam u tordna kollox skont ma jaqbel għal kull żmien. Fil-għama tiegħi ma qdart li l-patrijarki twajba mhux biss għax fi żminijiethom għexu kif Alla riedhom u nebbahom, iżda wkoll għax ħabru l-ġejjieni kif Alla wriehulhom minn qabel. Hemm xi żmien jew xi mkien fejn mhuwiex sewwa tħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, u b'moħħok kollu, u tħobb lil għajrek bħalek innifsek? Mela, l-għemil ħażin kontra n-natura għandna nikkundannawh u nikkastigawh dejjem u kullimkien, bħall-għemil tan-nies ta' Sodoma. Kieku n-nies kollha jagħmlu bħalhom, il-liġi t'Alla xorta waħda kienet tikkundannahom għall-istess ħtija Għax Alla ma ħalaqx lill-bniedem biex jinqeda bih innifsu b'dan il-mod. Infatti, jekk bil-ġibdiet ħżiena niġġsu l-istess natura maħluqa minnu, b'hekk inkunu nħassru l-istess għaqda li neħtieġ ikun hemm bejnna u bejn Alla. Għalhekk Inkunu fejn inkunu, jenħtieġ inħarsu d-drawwiet tal-post u nitbiegħdu minn kull nuqqas li jeħodna kontra dawn l-istess drawwiet biex ma jkun hemm ħadd, la ċittadin u lanqas barrani, li għall-gosti koroh tiegħu jikser il-patt magħmul bi drawwa jew b'liġi bejn in-nies tal-istess belt jew ġens li jkun. Għax kull parti li ma taqbilx mas-sħiħ tagħha tweġġa' l-għajnejn. Iżda meta Alla jagħti ordni kontra drawwa jew patt, ikunu liema jkunu, dan l-ordni għandu jiġi mħares ukoll jekk qatt ma tħares fl-imgħoddi. jekk intesa, għandu jiġġedded, u jekk ma kienx imwettaq, għandu jitwettaq. Is-sultan, fil-belt li jaħkem fuqha, jista' jagħmel liġi li qatt ma saret minn sultan ieħor qablu jew minnu nnifsu. U wieħed ma jkunx jonqos lis-soċjetà jekk iħarisha, anzi, Għall-kuntlarju, jonqos lis-soċjetà jekk ma jħarishiex. Infatti, huwa patt aċċettat minn kulħadd u kullimkien li s-soċjetà tal-bnedmin għandha tobdi l-islaten tagħha. mela kemm iżjed għandna naqdu bla ebda tlaqliq u f'kollox lil Alla li jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha tiegħu. Bħalma fost is-setgħat tas-soċjetà tal-bnedmin, is-setgħa l-kbira tiġi qabel iż-żgħira f'dik li hi ubbidjenza, hekk Alla qabel kulħadd. L-istess jingħad dwar il-ħtijiet ta' dawk li jridu jagħmlu ħsara lil għajrhom billi jew jgħajruh jew jagħmlulu d-deni biex jitħallsu minnu, bħal fil-każ tal-għedewwa, jew biex isirqulu ġidu, kif ħalliel jisraq lil min ikun għaddej, jew biex jeħilsu minn xi ħsara, bħal meta jibżgħu minn xi ħadd. Jew għax jgħiru għalih kif wieħed jgħir għal min hu aħjar minnu. Jew għax ikunu jinsabu tajjeb f'xi ħaġa u ma jaħmlux li ħaddieħor isir bħalhom. Jew isewdu qalbhom jekk kienu bħalhom. Inkella għal gost biss li jaraw il-għawġ fuq għajrhom, bħal min imur jara l-ġlied tal-gladjaturi, jew bħal min, għalxejn b'xejn, jidħaq bil-proxxmu tiegħu u jgħaddih biż-żmien. Dawn huma l-għejjun tal-ħażen li jnixxu mill-ġibdiet ħżiena tal-ħakma tal-għajnejn u tas-sensi, sew jekk jitnisslu minn waħda biss minn dawn il-ġibdiet, u sew jekk jitnisslu minn tnejn jew mit-tlieta kollha f'daqqa. U b'hekk wieħed jgħix ħajja ħażina kontra l-ewwel tliet kmandamenti u s-seba' l-oħra, l-arpa ta' għaxar kordi, it-tegalgu tiegħek, Alla l-Aktar Għoli u l-Aktar Ħelu. Iżda liema għemil ħażin se jolqot lilek, int li ebda taħsir ma jista' jagħmel bik? Liema nuqqas jista' jsir kontra tiegħek, int li ebda ħsara ma tista' tiġrilek? Imma inti tikkastiga l-ħtijiet li l-bnedmin jagħmlu kontra tagħhom infushom, għax ukoll meta jidinbu kontrik, id-deni jagħmluh lil ruħhom stess, u jitqarrqu fil-ħażen tagħhom, għax iħassru u jqallbu n-natura tagħhom maħluqa u magħmula minnek, billi jew jinqdew ħażin b'dak li jistgħu jinqdew, jew jitkebbsu bix-xewqa li jinqdew kontra n-natura b'dak li ma jistax jinqdew. Huma wkoll ħatja għax f'qalbhom u bi kliemhom jgħatbu bl-aħrax kontrik u jaħduha kontra n-niggieża jew għax b'wiċċhom sfieq jifirħu li bit-tnassis u l-firdiet ikunu sebqu t-trufijiet kollha tas-soċjetà tal-bnedmin, skont ma jkun għoġobhom jew ma għoġobhomx. Dan kollu jiġri meta l-bniedem jitlaq lilek. il-Għajn tal-Ħajja, li Int waħdek hu tassew il-Ħallieq u Mexxej ta' kollox. U kollu mkabbar bih innifsu, iħobb biċċa waħda minn ġid qarrieqi. Għalhekk nerġgħu lura għandek bi tjieba umli u int issaffina mid-drawwiet ħżiena tagħna, tħenn għal min jistqarrlek dnubietu, tisma' l-krib tal-ilsiera u tħollna mill-irbit li ntrabatna bih, ħalli ma nerġgħux nerfgħu rasna kontrik bl-iskuża ta' ħelsien falz u regħba għaż-żejjed. u nsibu ruħna fil-periklu li nitilfu kollox. Għax inkunu nħobbu iżjed il-ġid tagħna milli lilek il-ġid ta' kulħadd.